Youtube Mirasym kanaly. Nedir şaň gürrüňini etmeli bolýada biz şu taýda biz biz şony gaty zalym bolan adamda görülmedik zalym ýöne näme etseňem türkmen şu Şo zalym bolan gaty erbet bolan adam weli ýöne türkmen adam şo. Indi nädip Eýrana şa bolupdyr o. Hiý ol bir alty müň ýyl mundan bäri patyşasy bar, nesilden nesile geçip gelýä. Ýüz müň iki ýüz müňläp goşuny bar. Şu Gresiýa gelip uruşmaga adam tapman Rim imperiýasy Dary patyşaň üstüne gaýdýara. Ýer şarynda uruşmaga adam tapman Persiýanyň üstüne gaýdýar. Şo wagtlaram Elipbiýem bar, hemme zadam bar bu Eýran diýilýän. Indi nädip bir türkmen oňa baryp şa bolsun-ow, nädip bolupdyr-ow? Özem ejesi düýş görüp, enesiniň düýş görenine sen-ä oglum Eýrana şa bolýaň diýeni üçin diýip. Indi muny alyp gaýdypdyrlar, Hywadan ak gaýdypdyrlar we biziňkiler orta ýola gelipdir-de, Müňňüşlige garşy gitjek diýipdirler-de. Indi eýr bu ýörik barmaly diýipdirler we Nedir özüne dogumyna bäs gelmän, Maňa indi taňryýalkasyn alyp berdiňiz, men şundan göni Abyberde garşy gideýin. Abybert kakaň köne ady Abybert. Men şuňa garşy göni gideýin, diýipdir. Ol Döwletmämmet aga, Sen gidibilmeýäň, han ogul, diýipdir. Sen, sen gal, sen gal, gaty kän dogumly adamlary Garagum kül edip taşlandyr. Sen biz bile bile gideli, onsoň ynha Keýmir bilen ýolşaýyňy tutup bereýin. Erkekler howutlap berip, öýüňize ertik gaýdarlar. Sen howlukma, bäş gün soň baraýarsyň. Diýýämişin welin, gidesi gelýär diýýä-de. Aý, dyzap halys goýman durun şuny bol. Aý, bolýa diýipdir, soňra rugsat beripdirler diýýär muňa. Onsoň rugsat beripdirler, bir ýaby beripdirler, meşik suw beripdirler-de, Şu Merthana diýerler, bir menzile, gum içinde otuz kilometre bir menzil diýilýär. Tekiz ýerde kyrk kilometre bir menzil diýilýär. Dagyň içinde ýigrimi bäş kilometre bir menzil diýilýär. Şu menzilden o menzilden o menzile her menzilde guýy bar. Muňa süýji suwly guýy bar, ajy suwly guýy bar. Ýöne şo guýydan başga ýerden Garagumda suw içjek gumanaň ýok. Bütin dünýäň ýüzündäki çöllüklerde guýylarda suw ine şu wagt Tagtabazaryň ýanynda Rekord guýy diýilýän üç ýüz on bir metrden adam eli bile gazlan guýy bar. Öň ýeten guýy iki ýüz ýetmiş, iki ýüz segsen metr adam eli bile gazlan guýy. Garagumda iň çuňňul guýy Ýerbentde ýigrimi bir metr. Bolmasa, bu dönülen guýy diýilýän dört metr, bäş metrden bal ýaly suw çykyp dur. Şu Garagum bir Hudaý tarapyn bir türkmene bir bol berlen zat bu ýöne. Indi şu wagt Sahara çölünde Diş synçgamaga ýeke çöp ýok. Üstünde hiç zat. Bu garawuma bir serediň muňa. Üstüniň bir ösümligini görüň muň. Ine şu adam halk şu düzgünde-de halk bolelin ýaşap otyr-a şo ýerde. Şu garawumyň arkasyndan ýaşap otyrlar. Şu garawum bir üýtgeşik zat-da bir türkmeniň bagtyna bir Hudaýyň beren zady şu garawum şu bir üýtgeşik ýer şu şeýdip. Indi şundan Ýaňky bir nedir gaýdypdyr-da, dogumyna bäs gelibilmän, şu o guýudan o guýa, guýa gelip, äýne günortan geldim, indi agşama o guýa ýeterin diýseň ýetibiljek gümanyň ýok. Sebäbi atyňam ýadýar, düýäňem ýadýar, özüňem ýadýaň. Ýolda ýykylyp galýansyň. Her günde şu bir guýyň arasyny geçginiň, Diýip tabşyrýarmy şunda oňa welin, dogumyna bäs gelmän, Garaz, giçläbräk, aý, indiki guýa bararyn, ýolam yzarlaryn diýip, o gumuň içinde hemme kişem ýol yzarlap bilenok diýer-de. Şemal welýä ol kerweniň geçen ýoluny tapjak gümanyň ýok. Belli-belli adamlar tapýar diýýär ony. Ýöne çem gelen adam tapanak diýýär. Ine, şeýdip gidipdir-dä bi. Ondan Keýmirem O ýerik barandan soň babasy aýdypdyr, Oglum, sen ony halas etdigiň bolmady ony, gulçulykdan. Şunyň idemeseň, şonyň öler gumda diýipdir diýe. Bir dört-bäş sany erkegiň üstüne uly inerleň çeleklerini dolduryp, suwdan dolduryp, ýol harjylary bilen ugradyp goýberipdir. Onsoň o merthanalara gelip, Şuň ýaly bir atly adam geçip gitdimi? Geçip gitdi. Şeý diýip barýamyşynlar-da, şeý diýip-şeý diýip barýamyşynlar welin, onuň bir ýerik barypdyrlar welin, heý, şu taýdan-a Günýaşmazyň öň ýanyndan diýenimizi etmän gitdi şol oglan diýipdirler diýýär adam. Onuň atyň yzyny yzarlap gidip barypdyrlar welin, ýoldan çykyp gidipdir diýýär, bilmän. Garaňky düşüpdir-de, ýoldan çykyp gidipdir diýýär. Onuň atyny Keýmir serdar diýýär, şemaldan soňam diýýär, Ol atyň yzyna däl, tilkiň, şagalyň yzynam yzarlap bilýän adam diýýär-de. Şemaldan soňam yzarlap bilýän adam, sypdyrjak many ýok diýýär-de. Gidip barýarmyş, aňyrrak gidipdirler weli, bir garalyp bir zat görünýär welin, Bä, Alla abraý bersin diýip barsalar diýýär, ýabsy suwdan neme edip ölüp ýatyr eken diýýär. Ýaby ölüp ýatyr görüpdirler weli, entäk islenmändir diýýär. Kän wagt geçmändir, muňa özi-ä diýip muňa yzyny yzarlap, Nedir, Nediriň pyýadaň yzyny yzarlap başlapdyr weli, gaty uzaga-da gitmändir diýýär, bir sazaň düýbünde ýatanyny baryp görüpdirler welin, öli ýaly bolup ýatyrmyşyn diýýär-de. Onnoň şu damaryny elläp görüpdir-de, hä, jany-a bar diýipdir diýýär. Jany bar diýipdir-de, ýaňky oglanlarynyň birine diýýär, ýanlarynda unmamyş-da olaň, un göterýär ekenler, çörek götermän. Uny derrew ýer nan edip iýýär ekenler şeýdip welin, ýaňky undan ne hamyr ediň diýipdir diýýär bir zatda. Hamyr edipdirler wellä, nedir arkan ýatyryp diýýär, göbeginiň daşyna käse ýalak edip pel aýlapdyr diýýär şeýdipdir hamyrdan diýýär. Ýaňky suw alyp diýýär göbeginiň daşyna guýýar weli, Göbegi diýýär, Göt çekip alyp gitýär diýýär-de, suw diýýär. Göbek çekip alyp gidip dur, göbek çekip alyp gidip dur diýýär. Üç gezek ýaňky hamyrdan edilen peljagaşyň içini doldurypdyr welli, bir janly özüne gelip gymyldap başlapdyr diýýär. Onsoň agzyna suw damdyryp diýýär, özüne getiripdirler-aý, dogumly adam diýýär. Derrew özüne gelipdir, gör, indi ýöne işjek bolup ölüp barýamyşyn welli, saklap gara, saklap-saklap özüne getiripdirler we indi ikinji gezek Indi gulçulykdan halas boldy, ikinji gezegem ölümden halas boldy diýýä-de. Teýmir dur diýýänsoň, muň bile bile diýýä, gaýdypdyrlar diýýä onsoň indi. Aýan bolupdyr diýýä-dä indi, şoň al näçe halas edendigiň. Bunam öň ýöne biz bilen Teýmir bilen Nediri duşman edip görkezip ýörler-dä. O duşman bolar ýalyk däldi oň ýagdaýlary, başyndan geçen ýagdaýlar duşman bolar ýaly däldi. Onsoň Abywerdiň çopanlarynyň bolýan ýerine çenli barypdyrlar diýýär. Onsoň bir çopanyň goşuna barypdyrlar welin, çopan ne aýdypdyr diýýär, Ymamguly possunçyň ogly men diýipdir welin, tanapdyrlar diýýär. Hawa, seň Nedirgulyny tanamasalaram, oň kakasy possun tikýän adam eken-dä, Ymamguly possunçy diýýär. Muna onsoň kakany tanaýas, şuň aýaly bilen oglunyňam ýesir düşüp gideninem bilýäs diýip diýýär. Onsoň oňa bir erkek beripdirler diýýär. Ýa, Nedirgula, indi ýene siz daş ýerik yzyňyza gitmeli, meni öýüme ertjek bolup durmaň. Ynha, tanyş adamlara duşdum. Men indi mundan beýläk ynha özüm gidibilýän diýip, şeýdip bular ugradypdyr diýýä. Kakasynyň ýanyna gelipdir diýýä. Aý, garaz, bir şuňňalak ynha bir Bu nemelik bolupdyr, ol kakasy begenýämiş diýýä, possun biçip, ogluna-da bir possun tikdirjek bolýamyşyn-da. O Eýrana şa boljak diýip ýördi ýa-da possun tikip oturar bu. Kakasyndan gaçyp gaýypdyrlar-da, Abywerdiň hanyna babaly köse diýýär ekenler diýýä. Muňa gelip nöker bolup durupdyr diýýä. Nöker bolup durupdyr, ol nökerleň işi däl diýýä-de. Gylyç ulanyşam, naýza ulanyşam, at münüşem, zat edişem görülen däldi. Muny Babaly Köse begenip, bir gowy nökeriň eline düşenine begenip, desten onbaşy edipdir, yzyndan ýüzbaşy edipdir diýýär. E, giden ýerinden getirip dur diýýär-de, ot-gorsap aýlanyp ýör diýýär-de ol bir neme edip duran adam. Munuň diýýär, bir gyzy bar eken, şuny Nedirgula diýýä, nikalap beripdir, şuny elinden sypdyrmajak bolup diýýä. Nedirgula beripdir, nikalap gyzyny beripdir weli diýýä, onsoň bu gyzdan bir oglan bolupdyr, adyna Yrzaguly lakypdyrlar. Onuň ýaňky bi Yrzagulyň ejesi bir ýarawsyzlyk tapypdyr-da, bi bende-de şo zamanyň düzgünidir-dä, Dünýeden gaýylypdyr weli, Babaly Köse muny elinden gidirmejek bolup, Göwherşat diýip bir gyzy bar eken weli, munam mertdir diýýär muňa. Indi ikinji gyzynam nikalap beripdir diýýär. O gyzyndan hem iki sany çaga bolupdyr muň. Onsoň muny gös-göni goranmak ministri edip belläpdir diýýär. Goşun ýolbaşçysy edip belläpdir diýýär. Özi heniz ölmäkä öz ýerine kakaň Abyberdiň Hany edip belläpdir diýýä. Ogullaram bar diýýä. Bir giden welin diýýä, şu şuň dogumlylygyna neme edip diýýä, guwanyp, begenip, şu boljak diýip, ine bir ýuwaş-ýuwaş basgançak boýunça şu öz güýji, gaýraty bilen ösüp gidip barýa diýýä-de şu. Maşadyň hany bir Nedirguly diýip bir täze bir serkerde döräpdir diýip diýýä, muny alyp gidipdir diýýär. Şo şaýylary Maşadyň hanyna degişli eken diýýär. Ondan barypdyr welin diýýär, munuň bilen oňuşmandyr diýýär. Ol Eýrana şa boljak diýýär-de, bärki hanyň ýumşuny etjek adam däl diýýär-de Nedirguly. Munuň bilen öýkeleşip ýene gelipdir-de, Abyzertde gelipdir-de, ýene öňki hanlygyna döräberip dur bol. Şo wagtlar Eýranyň patyşasynyň adyna Soltan Hüseýin diýer ekenler diýer. Bi bir hili gowşaklyk bolupdyr diýer Eýranda diýer. Osman imperiýasy muň ýarsyny basyp alypdyr diýer şo wagtlar. Osman imperiýasy gaty güýçli wagty diýer-de. Ýarsyny basyp alypdyr weli güýji gowşansoň, ýarsynam owganlar gelip basyp alypdyr muny diýýär. Indi Soltan Hüseýin diýýär, bütin döwletiň baýlygyny, bütin hazynasyny ýanyna alyp, gaçyp daglaň içinde gaçyp gününi görýämiş diýýär. Bir on müňe golaýam esgeri barmyşynda, ýöne olaram şuň daşyny gorap duranmyşyn diýýär. Onsoň adam eýer eşidip ondan-mundan Nedirguly diýip bir täze bir Bir serkerde döräpdir diýip, Tahmasyp diýip ogly bar eken-de, şuny bar, şu Nedirgulyny meň ýanyma alyp geliň diýipdir diýýär. Ýaňky Tahmasyp gelip, Ynha, men Soltan Hüseýiniň ogly, kakam saňa gel diýýär diýipdir weli, gökdäki dilegi ýerde gowuşypdyr diýýär. Eňip gidipdir diýýär ýanyna, iki müň töweregem, müňem öz esgeri bar diýýär. Nedirgulyňam diýýär. Bularyňam alyp barypdyr, barypdyr weli, ýaňky Soltan Hüseýin diýilýän adam garrapdyr diýýär. Bi Gaçgak bolup ýörşündenem hasam ugry gaçyp, saglygam zaýalanypdyr diýýär. Sen gaýrat et-de, meň oglumy ýene patyşalyga geçir. Şunda meňňem goşunymam al. Ynha, özüňki bilenem birikdir. Ynha, hazyna-da Eýranyň hazynasy şu Näme gerek bolsa şuny ýarag gerekmi saňa esger gerekmi näme etseň et däniýn ulan şu zatlarda bizi ýöne Eýrany dolandyryp eline getirip berseň bolýa diýip dessinara Owganystany çykarypdyr diýä munuň içinden kowup çykarypdyr diýä goşunlaryny köpelipdir Osman imperiýasynam içinden çykarypdyr diýä ine şeýdipdirde Tahmaspy Eýranyň şasy diýip Kürsüň üstünde oturdypdyr, diýýä, Nedirguly. Muň bir ediberşini görýämi, Hudaý saklasyn. Ozal-a Hudaý welin, öz güýji-gaýraty bilen gezip barýa, diýýä-de, bu Tahmasyp diýilýänem, diýýä, asly Allaň ýaradyşynda, diýýä, bir han boljak adamyň häsiýeti ýok, diýýä-de, onda. Şerap hon bolupdyr, diýýä, Bir zynahon bolupdyr diýä, birgiden aýal saklap şular bilen bu patyşalyk ýöredilenak diýä-de, oň hiç ýöredenak diýä. Indi şonda diýä, ýene owganlar diýä bir ýerde serhet bozup goşun bäri geçdi diýip habar gelipdir welin, indi döwleti uruş ýagdaýa getirmeli, perman çykarmaly diýä-de. Ynha, goşun gullugy almaly adamlary, ynha, uruş ýagdaý, uruş yglan etmeli şeýdip welin diýä, ýaňky Tahmaspy getirip kürsiň üstünde oturdyp, bütin serkerdeler Harby adamlar üýşüp perman çykartmaly bolýamyşyn welin, serhoş bolup samahyllap otyrmyşyn-da. Şu diýýär, gaharyna diýýär, şu gulagynyň düýbüne her tarapyna bir şapbat bilen doňdurypdyr diýýär, ýaňky tahmaspyň diýýär. Aýagyna gandal, eline gandal geýdiripdir-de, zyň, zyndana diýip, bir alty aýlyjak Abdylla diýýän ogluny hem kürsiniň üstünde goýupdyr-da, şu günden şeýläk Abdylla Eýranyň şasy. Nedir ulam atalyk bolýa muňa diýip ýurdy dolandyryberipdir diýä muňa seret ony. Bir Hudaý tarapyn şuňa Alla kömek edendir welin öz gaýratyny görýäňmi? Bir dogumly adam diýerdi, şeýdip gidiberipdir bu şeýdip. Şo kortalykda ondan bu töwereginden adam neme etmän, bu Hywany, Buharany, Samarkandy barsyny basyp alypdyr. Şol ýokardan Amyderýaň üstüne baryp diýä, Amyderýaň üstüne tokaýdan agaçlar çapyp diýä, şoň üsti bilen goşun äkidipdir-dä Hywa Buhara. Şu Amyderýaň üstünden äkidipdir atly, toply goşunlaryny. Bir Belgiýaň, Gollandiýaň ýaraglaryny parohodly gidip satyn alyp baryp gelip diýä, zatworly tüpeňleri satyn alyp gelip. Şeý diýip goşun jemläp, iki ýüz müň goşun äkidip Hindistany, Delini basyp alypdyr-da baryp. Iki ýüz müň goşun äkidip diýýä. Şu diýýä, bir uly depäň üstüne diýýä, iki ýüz müň goşun jemleýä diýýä, töweregine diýýä. Üstüne çykyp diýýä, şu geplände diýýä, iki ýüz müň goşunyň adamsynyň hemmesi eşider ýaly edip gepläp bilýä diýýä-de, şu goşun diýýä, nedir, nedir diýip gygyryp duran edip goýýa diýýä-de, halky ruhlandyryp, şoň araky bir bir Allatarapyn ugruna edip ýaman zor adam diýýä-de. Şu goşun urşup dur weli hil tarapa ol elli müň, altmyş müň goşun uruşdyrmak oň üçin hiç zadam däl diýýär. Şuny dolandyrmak diýýär. Şu goşun urşup dur weli ýokarda durup seredýär diýýär-de. Şu iki tarap urşup dur, atlaň sesinden diýýär, ýaraly atyň, adamlaň ýykylyp gygyryp ýatyp, eli çapylan, aýagy çapylanlaň sesiniň içinden neýdiriň sesi eşidilýär diýýär-de. Pylan ýerden baryň, pylan ýerden baryň, diýipdi. Şu yzyna gaýdan goşun ýolbaşçyny hem göni öňünden çykyp, aýpalta bile kellesini çapýardy. Şoň gal bekine tutup bir Hudaý saklasyn diýýärdi. Şeý diýip, Hindistany basyp alyp, Delini hem basyp alypdyr. Delini basyp alypdyr welin, şobada hem bir milliard halky bar-a Deli, Hindistanyň. O nädip ony ýeňýäň diýsene sen oň ony. Indi kim Delini basyp aljak bolanda-da bärki kiçi şäherlerden, kiçi şäher diýilýändeňem öň ýetende on million adam bar-a. Ahyr Delä barypdyr ol, aý garaz itiň gününi görüp kynçylyk bile ýeňipdir diýeli. Ýeňipdir-de maňa ýaman gaty azar berdi şular. Kelleden depe ýasaň diýipdir diýýä. Indi men size aýdýan welin bir ýazga-da düşýä-dä weli. Kelleden adamyň kellesini çapyp Elli müň adamyň kellesi üýşürip görkezipdirler diýýär. Nedir şa, bolýamy? Ýok, pes bolýar diýipdir diýýär. Ýene ýigrimi bäş müň adamyň kellesini çapyp, ýetmiş bäş müň adamyň kellesini görkezipdir, ol bolýar indi diýipdir diýýär. Bu bir hudaýsaklaryň kelleden depe ýasan diýilýän şu Nedir şa-da. Şeý diýip, şondan soň diýýär, şo wagt Hindistanyň patyşasy Muhammet han patyşa diýip türkmen adam eken diýýär. Aý, men seň türkmenligiňi bilmändirin-ä diýipdir diýýär oňa. Ynha, sen möhüriňem berýän, hemme zadyňam berýän, sen ýene öňki patyşalygyňa galýaň diýipdir diýýär oňa. Ilkem Kürsüsine çenli alyp gaýdyp duran. Şu alyp gaýdan zatlarynam iki müň gatyr aý almaz diýýämi, iki müň iki örküç düýäň ýüki gyzyl, şoň hemmejigini Kelet dagynda gömüpdir, şoň aňry ýanynda bir dag bar, Kelet dagy diýip, şonda gömüpdir diýýärler. Şo Kelet dagyna getirip gömüp, Iň soňky adamy enem öldürip agzy ýapylgy dur. Şu tapylanak diýip gürrüň edýärler olar tapylmy tapylarla näme etseňem o. Bir ýurdy diýäp pylança ýyllap saklar ýalak Hindistanyň giden baýlygy şonda galypdyr diýä Kelet dagynda diýä şo ýerde. Onda Muhammet han patyşa men seň türkmenligiňi bilmändirin-ä, how, türkmen bolsaň saňa men az hiç zat diýmeýän, al möhüriňem yzyna gaýtaryp al, öňki patyşalygyňa-da geç, sen, men bilmändirin seň türkmenligiňi diýipdir diýip. Ondan indi biziň aramyzda duşmançylyk bolmaz ýaly sen maňa gyzyň bam, gyzyňy ber oglanlarymyň birine, guda gatnaşygymyz bolsun aramyzda, onsoň nemetmez ýaly diýipdir weli, biz hol ýaňky Muhammet han patyşa-da, Wah, Nedir şa meň gyzym ýok diýipdir diýip. Oglum bar-da, gyzym ýok-da. Ýöne, aý, ýeňilen adam-da işigaýdan, nämeň kellesini kakaýmaly-la duran ýerinden. Doganymyň gyzlary-a bar diýipdir diýýär, özümden, et, süýtdeş doganymyň. Bolýa, şoňky bolsa-da bolýa, gowy gatnaşykda bolar ýalaky. Guda atlaşyp bolaly. Şoň gyzyny beräýin diýip, bolýa diýipdir diýýär. Indi bular guda bolupdyrlar. Indi ýaňky Göwherşatdan bolan gyzlaň oglanlaň birine muň gyzy bermelimiş-dä. Onnoň gudaçylyk gürrüňi orta gelýä weli, aýallaram orta çykýar-a indi. Aýallar ony-muny salgyt saljak, ony etjek, muny etjek bir zatlar aýallaň gürrüňi diňlenip başlanýan ýeriňe lediýe-de, bir bezzatçy aýalyň biri diýýär, Nedir şa diýipdir diýýär. Ynha, biziň on arkamyz Muhammet han patyşa barýança pylany, pylany, pylany, on arka hemmesi patyşa diýip sanapdyr. Senem ýedi arkaňy sanap ber, näçe arkaň patyşa. Oň kakasy Ymamguly bosgunça ol. Hiç kim, hiç kim ýok aňyrsyny, näme üçin soralýanyny bilipdir diýýä-de. Meň elli ikinji arkama çenli atam-babamyň ady Egrigylyç diýipdir weli. Düşündik, düşündik, boldy, boldy diýipdirler diýýä, Hudaý. Tapýan zadyňy görýäňmi? Meň elli ikinji arkama çenli atam-babamyň ady Egrigylyç diýipdir diýip, boldy, şa düşündik, bolýa, makul diýipdir diýip, eýdip ondan soň gyzyny alypdyr şeýdip. alyp getirip beripdir. Onsoň Eýrany dolanyp gelýär-de, şo taýda hindileň topy Angliýaň topy ekeni. Angliýaň koloniýasy bolanda Hindistan. Angliýaň topy eken. Bi Nediriň äkidenleri Belgiýaň, Gollandiýaň topy eken welin, Angliýaň topy mundan bir dört-bäş ýüz metr daş atýar eken. Hindileň atýan topy. Şu bütin topuk zawodyň hemmejigini Ussalaryna çenli alypdyr-da, Mara getiripdir. Bir dem dynjym aljakda Hytaýy basyp aljak diýip, Marda top ýasaýan zawod gurupdyr. Şu diýe bat gyzyň pisseleri diýe nedir ölmedik bolsa gutarýardy diýe. Şu bat gyzyň pissesi polodere diýer ekeni. Pissäň odunyň güýçlüligini görýäňmi şony? Şoňa iň soňky diýilýän kömür bilen eredilýän zat, şu bathyzyň pisseleriniň köp ýaşan, ýedi ýüz ýaşaýar pisse. Şu köp ýaşan pisseleri alyp çapyp, ýaňky polad eredip, top ýasap başlapdyrlar. Däri, gorhana ýasap, iki sanak top ýasaýan zawod diýýär, ýaňky Hindistandan getirilen zawodlar, adamlar ýasapdyr, indi därem ýasaýarlar diýýär şeýdip. Onam bir gidip indi Hytaýa gitjek diýip gidip güýçlenip gidip barýardy ýa-da şeý. Onsoň indi şo wagta çenli resmi taýdan bellenen patyşa däldi Nedir şa. Abdyllaň atalygy. Atasy bolup bolup otyr. Otuz altynjy ýyla gelipdir welin, bir müň ýedi ýüz otuz altynjy ýyla gelipdir welin, Mugan çölünde ýüz müň adamlyk täzeden şäher gurdurypdyr diýýär. Ýüz müň adamlyk diýe. Şu daragajam bar, hammamam bar, hemme zadam bar, Eýranyň bar adamlaryny jemläpdir, mirabyna çenli bar diýe. Şu bir obada bir zada ýolbaşçylyk edýän adamyny jemläpdir-de, Adamlar patyşa saýlaň. Men sizinha Osmanlydanam sypdyrdym, Owganlydanam sypdyrdym. Men indi şu gylyjym taşlajak-da haja gidip geljek, mollaçylyk etjek. Maňa şalyk gerekgär. Alyň, Kim Soltan Hüseýiniň neslinden adam bar bolsa, geçiň-de patyşalygy ýörediň diýýämişin. Gelniňi kelläňi aljak diýýä-dä, Hudaý saklasyn diýýä-de. Gelniňi kelläňi aljak diýýä, ýeke zadam hyýal edibilen-ak diýýä-de. Aý, özüň Nedirguly, özüň şa bolsana. Ýo, boljak däl, men bu ne gün gördüm biz sizi şeýtjek bolup. Men indi diňe mollaçylyk etjek-de, haja gidip geljek, boljak däl. Aý, üç gün ýalbarypdyrlar, ol bolan-ak, boljak däl diýýämişin. Dördünji gün diýýär, Aý, bolmasa bolaýaryn diýipdir diýýär. Bolýar, bolaýaryn diýip, ýöne diýipdir diýýär. Ynha, boş kürsi dur, geçiň. Kim geçesiň gelýär muny? Şu men geçenimden soň Nedir gyljyna daýanyp şa boldy. Men bolmalydym, mirasdüşer mendim weli diýeniň kelläňi alaryn diýipdir diýýär. Barsa diýmeris-de diýmeris, bolýar diýipdirler diýýär. Boldy biýä, ikinji şertim diýipdir diýýär. Biz yslam äleminde ýaşaýaňyz şeýlem hawa Muhammet pygamber barka ýekeje ynanç bar sünni ynanjy bar siz başga bir zada ynandyňyz soň şunyňzam taşlaýaňyzda ymam agzama sünni ynamy e şoňada bolýa diýipdirler diýäýdi. O gazabyň etdirýän, etdirmeýän zady ýok-da, görä, onda bolýa diýipdir diýýä. Indi şeý diýip, nemesini aýdyp bereýin, şu nedirli gürrüň gutarmasak bar-a, başga zada geçip bolanok. Muň näçe aýdaňda-da hemme zadyny aýdyp bolmaz muň welin. Aý, bir ýyl ýarym ýyl geçipdir weli, bir wezirleň biri Dilinden sypdyrypdyr diýä-de, Men bolmalydym welin, nedir, zora tutup özi boldy diýip, sypdyrypdyr diýä-de dilinden. Men mirasy şol, men nime äreýin diýip diý. Ýa gelip nedir aýdypdyrlar diýä, Ana, pylany şeý diýýä saňa, pylan wezir, diýipdir weli, bütin adamlaryny ýygnapdyr, wezirleriň barysyny diýä. Ýygnapdyr-da diýä, öňe çykaryp oturypdyr-da, ýaňky wezire gel bärik diýipdir diýä. Gelibärik diýipdir. Adamlaň bir stol ýaly bir zadyň üstünde bir keşdi iňňejik hemme kişiň gözüniň alnynda goýupdyr, gapdalyna-da ullakan temen goýupdyr diýýär. Ýaňky keşdi iňňejigi eline alyp diýýär, Ýaňky men bolmalydym patyşa diýýäne diýýär, ýüpek eşikgilje, kişmiş, maňyzjy geýip ýören pyýada jalbaryňy çykar diýipdir diýýär. Çykaryp dur weli, beýläň bak diýip diýýär. Ýaňky keşdiň ngejik bile götüne düşüp santýamyşyn-da. Bu bir ömür hezil edip ýören zadam waý-eý, waý-eý diýip gygyrýamyş-da, götüne keşdiň ngejik bile dürtýämiş diýýär şeýdip. Adamlary gördüňizmi? Gördük. Keşdiňňäni goýupdyr-da diýýär, eline ýaňky temeni beripdir-de diýýär. Özem jalbaryny çykaryp durupdyr-da, Wur meň götüme diýipdir diýýär. Ursam öldürersiň diýip, urmasaň öldürerin diýip durdy. Ýaňky eline temeni berip, urýamyşyn welin, geçenak diýýä-de. Näme uraňak diýip dur, ol geçenak diýip durdy. Onda diýip dur diýýä, götüň eýereýläp, temen geçmez ýaly bolýança patyşalykdan antama bolaýlar diýýä. Muň bir tapýan zadyny gör-ä bu. Götüňi eýereýläp diýýädi. Patyşa temen geçmez ýaly bolýança patyşalykdan antama bolaýsaň, eşitmedim diýmegin diýýädi. Ol ertir daňdan kimin içine agşam eýerden düşýändir dagy. Onsoň ahyryna temen geçen ak diýýär-de urýar we subut edişini görýärmiň düşündirişini ony.